Yesaya ƒe agbalẽ ta blaene vɔ etɔ̃lia. Israel ƒe Ɖela ɖeka hɔ̃ɔ la. Ke azɔ la, ale Yehowa ame si wɔ wò, O Yakob, eye wòme wò, O Israel la gblɔe nye esi: “Mègavɔ̃ o, elabena meɖe wò. Metsɔ wò ŋkɔ yɔ wò be tɔnye nènye. Ne èto tɔ me, mato eme kpli wò, ne èto tɔsisiwo me, mato wo me kpli wò be tɔsisi la malé wò o. Ne èto dzo me, mame wò o, eye dzo ƒe aɖewo hã mafia wò o, elabena nye Yehowa, wò Mawu, Israel ƒe Kɔkɔetɔ lae nye wò Ɖela. Metsɔ Egipte ƒle tawò, eye Kus kple Seba axɔ ɖe tewòƒe. Esi asixɔxɔ kple bubu le ŋutiwò le ŋkunye me, eye melɔ̃ wò ta la, matsɔ ŋutsuwo ana ɖe tewòƒe. Matsɔ amegbetɔwo ana ɖe wò agbe teƒe. Mègavɔ̃ o, elabena meli kpli wò. Makplɔ viwòwo tso ɣedzeƒe, eye maƒo mia nu ƒu tso ɣetoɖoƒe. Magblɔ na anyiehe be, ‘Ɖe asi le wo ŋu,’ na dziehe be, ‘Mègaka asi wo o.’ Mikplɔ vinye ŋutsuwo tso didiƒe kple vinye nyɔnuwo tso anyigba ƒe mlɔenuwo ke vɛ, ame sia ame si ko ŋu woyɔ nye ŋkɔ ɖo, ame siwo mewɔ hena nye ŋutikɔkɔe, ame siwo meme, eye mewɔ. Mikplɔ ame siwo ŋku li na, gake womele nu kpɔm o la kple ame siwo to li na, gake womesea nu o la do goe.” eye amewo ƒo ta kpli. Wo dometɔ kae gblɔ esia da ɖi, eye wòɖe gbeƒã nu siwo dzɔ va yi la na mi? Womekplɔ woƒe ɖasefowo vɛ ne woaɖee fia be woƒe nya dzɔ, ale be ame bubuwo asi agblɔ be, “Nyateƒee” o. Yehowa be, “Miawoe nye nye ɖasefowo kple nye dɔla si metia be mianya, eye miaxɔ dzinye ase, ase egɔme be nyee. Mawu aɖeke medo ŋgɔ nam o, eye ɖeke hã mado ŋgɔ nam o. Nyee, ɛ̃, nyee. Nyee nye Yehowa, ɖela aɖeke meli kpe ɖe ŋunye o. Nye la, meɖee fia, meɖe eme, eye meɖe gbeƒã be nyee.” Ke menye dzromawu siwo le mia dome lae o. Miawoe nye nye Ɖasefowo.” Yehowae gblɔe. “Minyae be nyee nye Mawu. Ɛ̃, nye koe tso blema ke. Ame aɖeke mate ŋu axɔ ame le asinye o. Ne mewɔ nu la, ame kae ate ŋu atrɔe?” Ale Yehowa, wò Ɖela, Israel ƒe Kɔkɔetɔ la gblɔe nye esi, “Le tawò madɔ ame ɖo ɖe Babilonia, woaɖakplɔ Babiloniatɔwo vɛ abe aʋasilawo ene, eye woalɔ wo ɖe woƒe tɔdziʋu siwo dzi wodana ɖo la me. Nyee nye Yehowa, miaƒe Kɔkɔetɔ la. Israel Wɔla kple miaƒe Fia. Ale Yehowa, ame si ɖe mɔ to atsiaƒu me, ame si ɖe mɔ to tɔsisi gãwo me, ame si na tasiaɖamwo, sɔwo, aʋakɔwo kple kalẽtɔwo ho aʋa va tsi afi si womagafɔ le gbeɖe o, ame si na wotsrɔ̃, eye wotsi abe akaɖimeɖovu ene la gblɔe nye esi, “Miŋlɔ blemanuwo be, migaɖo ŋu ɖe gbe aɖe gbe nuwo ŋu o. Kpɔ ɖa, mele nu yeye wɔm. Edo mo ɖa xoxo. Mèle ekpɔm oa? Mele mɔ tam ɖe gbedzi. eye mana tɔsisiwo nado ɖe kuɖiɖinyigba dzi. Gbemelãwo, amegaxiwo kple golowo ade bubu ŋunye, elabena mena tsi do tso gbegbe, eye tɔsisiwo do ɖe kuɖiɖinyigba dzi be mana tsi nye amewo, nye ame tiatiawo, ame siwo mewɔ na ɖokuinye be woaɖe gbeƒã nye kafukafu. Ke wò Yakob, mèyɔm o. O Israel, mèkpe fu ɖe tanye o. Mètsɔa wò alẽwo saa numevɔ nam loo alo tsɔa wò akpedavɔsa dea bubu ŋunye o. Nyemetsɔ nuɖuvɔsawo do agbae na wò o alo ɖe fu na wo be nàtsɔ dzudzɔ ʋeʋĩ do nu vɛ nam o. Mètsɔ atike ʋeʋĩ aɖeke vɛ nam alo tsɔ wò lãwo ƒe ami sa vɔe nam agbadree o, ke boŋ ètsɔ wò nu vɔ̃wo do agbae nam, eye nèɖe fu nam kple wò vodadawo. Nyee, ɛ̃, nyee atutu wò dzidadawo ɖa le nye ŋutɔ ɖokuinye ta, eye nyemagaɖo ŋku wò nu vɔ̃wo dzi o. Ɖo ŋku tsãnuwo dzi nam. Na míahe nya sia kple mía nɔewo. Gblɔ ale si wò nya dzɔe. Fofowò gbãtɔ wɔ nu vɔ̃. Wò nyanuɖelawo dze aglã ɖe ŋutinye, eya ta mado ŋunyɔ ame ŋkuta siwo le wò gbedoxɔ me. Matsɔ Yakob ade asi na gbegblẽ, eye Israel na fewuɖuɖu.”